E poeta moderno ta un operadó di su lenguahe i konsekuentemente ta manifestá un akitut krítiko. E ta revelá un konsenshi krítiko pa ku sosiedat. Caress ta preparando pa un won woman show djadumingu awo, pero kiko ta e esensia di e produkshon aki? Hende ta tira hende afó pa hopi generashon rònt mundu. Bo ta haña un stempel sea di outismo of di adhd of di cualkier otro cos. Un hende homeless tu hende cu nan a tira afo. Nos generacion cada dia e siguiente generacion ta mene mas custumbrá di tira hende afo. Anto nos tur ta cana anhelá e luz, e alegria, e paz, e bunitesa di bida, pero cuanto di nos realmente ta practic'é y cuanto ami ta yuda abo pa practica di bo? Esei ta e esencia di e produccion. Pero mi pregunta na dje ta, hende a tira abo afo anto? Te cu mi trinta i sinku aña, anto awor aki mi tin sinkuenta i un, mi a sinti mi un dri. Pasobra esei mi tabata haña na scol. Mi tabata un drop-out. Anto ora bo ta un drop-out, sociedad ta categorisa bo como un ser inutil. Mientras cu tin hopi hende cu manera Hulandes nan ta bisa praktijkgericht. òf outodidact. Nos tur ta bin ku un don. Anto na lugá di fòrsa hende pa abo ta abogado, abo ta jefrou di skol, abo ta kiko, purba saka for di e persona kiko e ta, kiko e don ta ku el a bin planeta Tera kuné. I su don ta mas evidente ku nunka, aunke e skol kisas a strob'é di sinti su balor. Ke mi balor propio tur hende tin, pero e noshon, e sa, e sinti, e biba bo balor propio mi no tabata tin'é. Mi tabata struggle henter mi bida manera por ehempel si bo kue e ilustrashon di mi depershonnan bo ta kere ta wega esaki ta e opreshon ku ku m'ha sufri paso bo tin di kumpli ku hoki hoki ku regla regla anto nos ta horka otro nos ta humanidat ta horkando su mes den esei i ta pesei mama naturalesa a bisa bo sa mi ta manda yin hende ku don spesial a una luga di kue e don hasi algu ku ne boso nan ta traha hoki hoki. Wèl, awor mi ta kuminsá manda bosnan ser humano ku no ta pas den ningun hòki mas. Tama aki. E ta konsiderá su mes outista i den bida a atendé esaki den forma partikular, aunke e mes no kier pa hink'é den ningun hòki stigmatisante. Einan mes mi ta bisa, no hinká mi den e hòki ei. Pasó te hende ta inventá e hòki, mi sa si pa komprendé den kua Beibel tin pará ku e kos ei ta outismo. Awor loke mi por bisa, sí, ta cierto cosnan cu cu studentenan tin cierto handicap, mesun cos cu bo tin don, tin cos cu bo por bon, cos cu bo por menos bon. Si por ehempel abo tende un cos haci pa, e ta sona pa, pa bo, pa mi e ta sona paaaa. Paso paden di mi ser tur cos ta masha explosivo. Ante bo ta mira mi sinta trankil asina aki awor aki, pero ta un cos cu mi a siña. Paso si ta pa mi, mi ta bisa, abo anto e cos ta! Anto mami mester a siña di hasi sneaky paso yo e no ke papia ku bo tòg, paso bo ta super wierd, so dje mi ta wierd kau pero super wierd ta bira un problema. Poesia ku no ta atmití frasenan pober pero ta duna realse na un outonomia di idea i rikesa ekspresivo di lenguahe ta bai mas leu ku meramente un instrumento di komunikashon i fonologia di ekspreshon. Awor. Un buki ouditivo ku ilustrashon i poesia ta bira un show scenográfiko. E yama Autism, The Art of Living Now. Exactamente. Splica mi esey. Autism, cu ta e referencia na autismo, mas ki biel e awe as in oawe-e, because then you can be in awe, anto mi ta bisa esey ta e encanto di por ta realmente ken bo ta, segun bo diseño y bo potencial divino. I maske kuantu hende bula riba dal bo ta bo mes. So bi en awe of who you are and then autism si bo traduci e na papiamento paso e ta na tres idioma en realidad pero mayoria di e obranan of e pidanan den e obra ta na papiamento cu na ingles ke men e referencia doble na e idioma to be in awe awe so autism is the art of living now ta gradici pa unda cu bo ta. Anto ku e gratitut ei ta e fuel pa bo sigui bai kaminda bo ta desea di bai. Wèl, Pampuna un tapá di kalbas. Evidentemente e fibra artístiko di su mama ta parti di e rikesa di su ser. Si ya mi skibi ku mi ni tende ora mi hasi tradukshon tin bia, bo ta mira un lek di awa ta pasa riba mi kara pasobra mi ta tende aki ku e eksèmtriba i ku òbo. E tabata bisa, Den ku a ta kompará, den ku e ta tempu. Bo bo lubidá, bo ta tendé, i asina mi wesi lomba e amor pa wega di palabra, uf, es un rikesa infinito, si. Giovanni Muller, Noticia we nochi.